Roj baş şagirtno, hûn çawina, hûn baş in. Berîn ha me tîpê me tîpê xwe me lê veger ji war çêkir em hîn ha carke dîwal bîra xwe bênên ji bo em tîp nedî jî em wa bibin îro. Me got tîpa despêkê a be

Her bijî ji we re. Me heta vê tîpê me lê veger ji war çêkirbû û we teva baş nivîsandbû, saeta we xweş, we tîpê xwe ji ber kiribûn, her bijî ji we re. Em ê niha em ê mêzên ka çi tîp pişt vê naretê, pişt vê tîpê re. Kî ji we zanê? Tîpa ja, her bijî ji we re. Tîpa ja tê. Kamê hemû pevra bi tiliya xwe tîpa ja binivîsin, Dêla kal tîpa ja ya mezin mêzên in a wulotê nivîsandin, tîpa ja ya biçûk wulotê nivîsandin. Herî bijî ji we re. Em ê mînak ne jî ser tîpa ja em ê bêjin ji destpêkê dewerê ya nîvî ya talî em ê bêjin weke çi mînak jiyan. Jiyan mêzê tîpa ja destpêkê dihatiya ma ne wilo. Çi jî? Jimar, jimar tîpa ja hatiya. Mejî, tîpa ja nêvî de hatiya. Herî bijî ji we re. Tenha em ê mêzên çi tîpî ja re tê? Kî ji we zanê? Tîpa. Ka, her bijî ji we re. Tîpa ka tê. Ev tîpa ka ya mezin e û ev tîpa ka ya biçûk e. Her bijî ji we re. Ka niha me tîpa ka binivîsin hemû pir re bi teliya xwe binivîsin. Ka ya mezin û ev jî ka ya biçûk. Eywa her bijî ji we re. Ka mînak na ser tîpaka kîj we ji mir bêjê. Em ê bêjin çi ka kîj we mînak na ji mir bêjê. Ser tîpaka navê me bi çi tîpê dest pê kiriya ka ji mir bêjin. Tîpa ka kewser her bijî ji we re. Mêzêne navê me tîpa ka dest pê kiriya. Çi jî tîpaka weke kevok, kevok jî tîpaka destpêkiriya û çi mînak nedî jî weke felek, ew jî tîpaka tê de talî de hatiye ne? Erê her bijî ji we re. Û pey tîpaka re çi tê, kî ji we zanê? Tîpa la, her bijî tîpa la tê. Ka meyzênin ev tîpa la ya mezin a û ev jî tîpa la ya biçûk a. Ka niha em ê hemû pevre binivîsin tîpa la. Ev la ya mezin û la ya biçûk her bijî ji we re. Ka mînak na jî em ê bêjin weka navê Leyla. Leyla bi tîpa la dest pê kiriya. Weka lênûs, lênûs. Wan nas dikin lênûs çi ye ne? Erê her bijî ji we re. Lênûs tîpala dest pê kiriya. Temam her bijî ji we re. Va we tîpala jî nas kir çawe tên vîsandin. Tenha mê mêzênin çi tîp peyîla re tê? Tîpa ma her bijî ji we re. Tîpa Ma tê. Tenha em ê tîpa ma. Em ê mêzênin çawa tê nivîsandin? Tenha em ê hemû pevre binivîsin. Ma ya mezin û ev jî ma ya biçûk. Erê bêjî ji we re. Tenha mînak ne sir tîpa ma ji mir bêjin. Tîpa ma tê de hebê. Weke mîrav, mîrav ma ne navê te tîpa ma te spê kiriya ma ne wilo. Ne wilo zarok no hevala we mîrav tîpa ma tê de ya. Tîpa ma di navê wê de heye û di destpêkê de hatiya. Erê rast e her bijî ji we re. Û navê kî jî ye bi tîpa ma? Navê Mihemed. Erê Mihemed ma ne di navê te jî tîpa ma destpê kiriya ma ne wilo. Erê hirbijî ji we re. Ba me tîpa ma jî nas kir. Tenha mêmêzên çi tîp peyma re tê? Tîpa na. Hirbijî ji we re. Ev tîpa na ya. Na ya mezin û na ya biçûk. Tenha me hemû bi tiliya xwe binivîsin. Tîpa na ka em zanîn ya na? Nasîbana ya mezin û ev jî na ya biçûk. Her bijî ji we re, her bijî ji we re. Tenha me mînak ne jî sirtîpa nabêjin. Weke çi? Weke Newroz. Erê tîpa na Newroz. Manim hemû Newrozê naz dikin ne cejna me ya Kurdî ye em bîst û yekê Adarî cejna Newrozê pîroz dikin ma ne wilo? Erê her bijî ji were û çiyê dî jî? Nan her bijî ev jî bi tîpana dest pê kiriya erê ev em ên halê vegerê ji va tîpa tenê re çêkin û ez dixwazim hûn karê malê jî deynin hûn va tîpê îro me birî